Gürjek oldum. Näme üçin jaňa jogap bereňzok? Berdiň. Siz bize sen maňa siz Salam dostlar. Tekoviza kompaniýasynyň YouTube kanalyna hoş geldiňiz. Bu günki videomyzda siz bilen Şirin hanym we Kümüş hanym Geliň bu wideomyzda, bu günki wideomyzda näme hakynda gürrüňdeşlik geçýäs? Bu günki wideomyz Kümüş hanym bilşiňiz ýaly öň Instagramda ýagny sorag gutujygyny goýupdyk. Ýagny agzalarymyzyň iň köp gyzyklanýan soraglaryna bu günki wideoda jogap taparys.
Wideomyza başlamazdan öň biziň YouTube kanalymyza agza bolmagy hem-de teswirlere size gyzykly bolan soraglary goýmagyňyzy ýatdan çykarmaň. Onda näme Şirin hanym başladyk? Birinji soraga geçeliň Kümüş hanym. Amerika nädip gidip bolýar? Dil bilmeseňem işläp bolýarmy? Bu Agzalarymyzy iň köp gyzyklandyrýan soraglaryň biri bolsa gerek, şoňa jogap beräýseňiz. Gaty gyzykly sorag. Gazetde köp eşidilýär, köp sorag berilýär şu Amerika barasynda, şo dil hökmünde-de. Amerika biz ugratýas turist wizalaryny hem-de okuw wizalaryny almaga kömek etýäs. Okuw wizalary diýende diňe dil kursyna däl, eýsem kolleje-de, ýokary okuw jaýlaryna-da ugratýas. ýöne sertifikatyňyz bolsa. Dil bilmek hökmanmy diýip sorapdyrlar. Serediň dil özüňiz dil kursuna gidip otyrsyňyz. Indi bu ýerde özüňiz aňyra baryp öwrenýäňiz diýsegem bolýar. Ýöne barybir hem özüňiz kösenmezligiňiz üçin

Ýaňy Kümüş hanymam beýläk geçdi. Ýene bir gezek aýdyp geçeýlin. Amerika iş wizasy bilen kömek edip bilmeýäs. Amerika diňeje okuw wizasy hem-de turist wizalary bar. Sag boluň Şirin hanym.
Indi geleliň ýene bir soraglamyza. Bul soraglarymyz, ýagny Rossiýada galan türkmenlerimiz, ýagny Rossiýada işläp ýören, okap ýören türkmen watandaşlarymyz tarapyndan berlen soraglaryň biri bolmaly. Ýagny şeý bir agzamyz şeýle diýýär, Salam, Rossiýadan Ýewropanyň haýsy döwletine iş wiza bilen gitmäge mümkinçilikleriňiz bar diýýär. Bir şony aýdyp geçäýseňiz, ýagny şu ýerde belläp geçmek isleýän zadym bar, Kümüş hanym, soraga jogap bereňizde, ýagny Rossiýada dokumentsiz galan, ýagny wizasiz galanlara-da bir aýratynlykda degip geçseňiz, gowy bolarmyka diýýän, sebäbi agzalarymyzyň köpüsi, ýagny Rossiýada dokumentsiz ýagdaýda galan, turist wizalary bilen gelen müşderilerimiz, ýagny agzalarymyz hem köpmüka diýip pikir etýän.
Serediň, häzir Ýewropanyň Polşa döwletine bir ýyllyk multischengen iş wizasyny almaga kömek etýäs. Bärde nelegal bolup galan bolsa-da, wizasy dolup galan bolsa-da, ýagny öz diýip muň ýaly ýönekeý sözde aýdanda gaçak galan bolsa Ýewropanyň Polşa döwletine bir ýyllyk mult şengen iş wizasyny almaga kömek etýäs ýöne ýöne pasportynyň bir ýyl alty aý möhleti bolsa bir ýyl minimum bir ýyl alty aý möhleti bolsa Ýewropanyň Polşa döwletine iş wizasyny almagyna kömek etýäs. Soňky soraglara geçýäs. Şirin hanym bärde häzir ýene ýene bir soragymyz bar. Polşa wizasy diýýär. Azerbaýjanda näçe günde çykýar? O ýerde näçe gün galmaly bolýar diýip bir sany agzamyz ýazyp geçipdir. Şoňa-da bir jogaplasaňyz şu soraga. Şu soragda bir degip geçeliň sebäbi indi Polşa döwletinde işlemek hem okamak isleýän müşderilerimizi biz bilşiňiz ýaly Azerbaýjanyň üsti bilen iberýäs. iste Russiýadan bolsun, iste Türkiýeden bolsun. Agzalarymyzdan gelen ýene bir soraglaryň biri bar. Bu wiza hukuk bilen hem baglanyşykly däl, ýöne agzalarymyz şeýle bir sorag beripdir, ofisiňize kartina gerek dälmi, türkmen bedewleri diýipdir. Gaty gowy sorag beripsiň doganjygym. Seret, seniň Seniň sowgat etmäňe garaşyp otyrs, elbetde açarys. Sowgat etseňiz elbetde kabul etýäs. Pasportda Rossiýa wizasy bolsa Şengen wizasyny almak kyn bolýarmy diýip sorapdyrlar. Şoňada bir aýdyňlyk getiräýseňiz. Boş gürrüň, boş. Boş, boş. Seredişimdenem indiki soragymyz dowam etýäs dostlar. Salam, Green Card pul lotereýasyndan da utan her bir adamyň hemme rashodyny Amerika çekýärmi diýýär.
Ynansak-da, Green Card lotereýasyny utanyňyzdan soňam, biz, ýagny Amerika döwleti siziň hemmeçik daýyjylaryňyzy ýapýar diýen zat ýok. Hawa, sag boluň.
Ýene-de bir zat belläp geçesim gelýär şu ýerde. Green Card lotereýasyny utanyňyzdan soňam, bu size ýüzde ýüz garantiýa berenok wizaňyzy almagyňyza. Green Card lotereýasy dogry obr şans. Ilki siziň haýallaryňyz suwa düşen bolmagy mümkin. Jogap etýän soň indiki soragymyza gelýäs.
Kümüş hanym, Angliýa wiza Türkiýeden alyp bilýäňizmi diýip sorapdyr bir. Angliýa turist wizalaryny almaga kömek etýäs. Kümüş hanym, şeýle bir ofisimize gelmek isleýän müşderilerimize bir nirlerde ofisimiz bar biz näçeden näçä çenli işleýäs şonam bir aýdyp geçäýseňiz sebäbi Ýagny bize gelen instagramdaky sorag gutujygyda gelen soraglaryň köpüsi siziň nirlerde ofisiňiz bar hem-de hepdäniň näçe güni işleýäňiz näçeden näçä çenli işleýäňiz sebäbi gelmek isleýän agzalarymyz bar gürrüňdeşlik geçirmek isleýän agzalarymyz bar şonam bir aýdyp geçäýseňiz. Serediň häzirlikçe tkwmz bilişiňiz ýaly tkwmz kompaniýasynyň iki sany ofisi bar biri türkiýede istanbul şäherinde ikinjisem bolsa rossiýada

Eger-de galan zat bar bolsa siz aşakda teswirler ýazyp bilersiňiz. Ýene-de agza bolmagy agza bolmagy unutmaň, sebäbi her hepde biz size täzelikler bilen geleris. Bu günki wideo şundan ybaratdy. Şu wagtlykça sag boluň dostlar. Hawa, i ýene-de bu barada belgiläp geçäýik, aşakda telefon belgilerimiz-de bolýar, eger-de ýene-de siz haýsydyr bir maglumat, haýsy bir döwlet hakynda soramak isleseňiz, elmydama jaň edip ýa-da ýazyp bilersiňiz.